וואלט געוואלט רעדן וועגן די נושא פון עמאושענעל פעין און דעפרעשאן, וואס ליידער גייט עס היינט פאר זייער אסאך, אסאך מענטשן ליידן פון עמאושענעל דיסטרעס אדער דעפרעשאן, די חילוק איז ס'איז דא מענטשן וואס זיי ליידן פון פעין, ס'טוט זיי וויי, סאמטינג איז באדערינג דעם, און נאך דא מענטשן וואס זיי ליידן פון דעפרעשאן, זיי פילן ווי גארנישט, און מענטשן ווילן וויסן וויאזוי דילט מען מיט דעם. יעצט איך ווייס דא אסאך מענטשן וועלן פרעגן ווער בין איך, ווי ווייס איך וויאזוי צו עדרעסן די פראבלעמס, איך וועל זאגן אזוי, איך וויל שעירן פון מיין עקספיריענס, ס'איז אלעס וואס איך זאג, איך שעיר מיין עקספיריענס, און איך, עט די מאמענט בין איך א אלטע בחור, און זיין סינגל איז נישט קיין געשמאקע זאך, און מיט דעם אלעם בין איך העפי, און איך מאך העפי אנדערע מענטשן, סאו וויאזוי טו איך עס? יעצט צו נעמען די דרשה קען איך נעמען און זאגן ממש מיט אפאר ווערטער, דו אוינס דיין פעין אדער דיין פעין אוינט דיך? ווער איז באבוס? ביסטו באבוס אויף דיין פעין אדער איז די פעין באבוס אויף דיר? צו זאגן אין אנדערע ווערטער, ווער זאגט ווייל די מצב איז אנגעזעצט, דארף איך אויך זיין אנגעזעצט. איך ווייס מיין מצב איז אנגעזעצט, איז ווייל מיין מצב איז אנגעזעצט מיינט נישט אז איך דארף אויך זיין אנגעזעצט. יעצט אז איך וויל זיין העפי, פארוואס קען איך נישט ווערן העפי אפילו מיין מצב איז אנגעזעצט? סאו. איך ווייס מענטשן וועלן פרעגן לייק וואס הייסט? אז די מצב איז אנגעזעצט, וויאזוי איז מען העפי? וויאזוי קען איך זיין פרייליך אז אלעס איז אין די ערד? סאו לאמיך עס מסביר זיין. ווייל א מענטש קען אלץ טרעפן א וועג וויאזוי צו זיך מאכן העפי. אז א מענטש וויל זיין העפי קען ער טרעפן א וועג וויאזוי זיך צו מאכן העפי. סאו לאמיר זאגן למשל

וואס האבן אפגעמאכט אז די איינציגסטע וועג וויאזוי זיי קענען האבן א פרייליכע לעבן איז טאמער זיי ווערן עשירים. יעצט איך זאג אזעלכע מענטשן, אזעלכע מענטשן האבן זיך אליינס געסענטענסד פאר א לייף אוו מיזערי. אזוי ווי א דזשאדזש ווען ער סענטענסט איינעם אין דזשעיל גיבט ער א קלאפ מיט די שטעקן, ווייל דאס איז די פסק דין, אזוי האבן די מענטשן געטון צו זיך אליין, בשתי ידיים, געקלאפט מיט די שטעקן, פסק דין, איך גיי זיין מיזשערבל מיין גאנצע לעבן. יעצט ווייל קודם כל רוב מענטשן ווערן נישט קיין עשירים, און טאמער ער וועט יא ווערן א עושר, וועט ער ווייטער זיין אנגעזעצט, פארוואס? ווייל ער האט זיך קיינמאל נישט אויסגעלערנט וויאזוי צו עפרישיעטן לייף. סאו. לאמיר נישט ציילן וואס איך האב געהאט, סאו איינער פון מיין חברים, וואס איך האב אפאר, און איינער פון די חברה וואס האבן אפגעמאכט אז די איינציגסטע וועג וויאזוי ער קען זיין העפי איז נאר טאמער ער ווערט א עשיר, סאו איינמאל איך קאל אים און אונז שמועסן פאר א לאנגע צייט, און קודם האט מען גערעדט פון אנדערע זאכן אינגאנצן, אדער א לאנגע צייט, און נאכדעם פארשטייט זיך איז ער אויפגעקומען די סאבדזשעקט, פון געלט, און ער הייבט אן נאכאמאל מסביר זיין אז ער מוז האבן מיליאנס אוו דאלערס צו זיין העפי, סאו האב איך אים געפרעגט, דו אינדזשויסט די קאנווערסעישן וואס אונז האבן יעצט געהאט? איז דאס געווען א געשמאקע קאנווערסעישן? זאגט ער, יא אוודאי, איך אינדזשוי עס זייער שטארק. נו, סאו וואס איז העפינעס? דו האסט יעצט געהאט דא א גוטע קאנווערסעישן מיט איינעם, וואס נאך ווילסטו? וואס איז געשען? ער איז שטיל געווארן, ער איז געווארן לייק שאקט, נישט געוואוסט וואס צו זאגן ווייטער. וואס מיינסטו איז געשען? דאס איז מסתם געווען די ערשטע מאל אין זיין לעבן וואס דער מענטש האט מיט ווייז מען זאגט א פינטעלע פון א פינטעלע געטראכט, און אנגעהויבן עפרישיעיטן. איך ווייס איך וויל נישט יעצט אנגיין, מ'וועט אנהייבן איינזעהן וואס מיינט אפרישיעטן וואס מ'האט. וואס טייטש? ווייל ער איז ביזי א גאנצע טאג, ער מוז דאס און דאס האבן, און אז נישט קען איך נישט אינדזשויען. און ער כאפט נישט, ס'דא אבער אסאך זאכן וואס דו האסט יא, יעדן טאג פון דיין לעבן, און דו האסט קיינמאל נישט אנגעהויבן אריינטראכטן די גוטע זאכן וואס דו האסט יא. סאו ביסט נאר ביזי קוקן, ווייל איך האב נישט דאס און דאס. סאו ער האט גוטע קאנווערסעישן, האט פופציג אנדערע גוטע זאכן, אבער ער איז ביזי טראכטן ניין ער מוז ווערן א מיליאנער. סאו איך וויל נישט דא אריינגיין רעדן וועגן צו געלט מאכט יא העפי צו ס'מאכט נישט העפי, ס'איז א קאמפליט אנדערע דיסקאשן, אבער נוגע לענינינו, ווען א מענטש פילט אנגעווייטאגט וועגן עפעס באדערט אים, טייטש עפעס גייט פאר אין זיין לעבן וואס מאכט אים אנגעווייטאגט, צו ס'איז א זאך פון די פעסט, צו ס'איז א זאך וואס האט זיך אנגעהויבן אין די פעסט און ס'גייט נאך אלץ פאר, וואס ס'זאל נאר זיין, ס'איז דא עפעס אין זיין לעבן וואס טוט אים וויי. יעצט וואס געשעהט איז, ווען די מענטש האט די ווייטאג הייבט מען אן טראכטן פון די ווייטאג, און מען הייבט אן טראכטן די ווייטאג איז דעמאלטס נעמט מען די ווייטאג און מען מאכט עס ערגער און ערגער און ערגער יעדע מאל מען טראכט דערפון, און מען כאפט אפילו נישט אז נײַנציק אויב נישט נײַן און נײַנציק פראצענט פון די פעין וואס מען האט, קומט פון דעם ווייל דו טראכסט פון וואס עס טוט דיך וויי. יעצט, ס'איז זייער א נארמאלע זאך ס'זאל געשען, ס'איז די נעיטשער פון די מענטש. עפעס גייט פאר אין דיין לעבן, ס'קען זיין מער ווי עפעס, און ס'שלעפט אראפ די מענטש. יעצט דעפרעשן, געשעהט ווייטער די זעלבע זאך, אז ס'מאכט א מענטש פילן ווי ער איז גארנישט, ס'מאכט אים אינגאנצן אראפגעשלעפט, ער פילט ווי ער האט נישט קיין שום חיות אין זיך. יעצט איז דא א קראנקייט פון דעפרעשאן וואס איך רעד נישט פון דעם, ס'דא א דעפרעשאן קראנקייט וואס איך מיין די רמב ם רעדט שוין פון דעם, וואס דאס הייסט א קעמיקעל אימבעלענס, עפעס אומבעלענס זיך אין די ברעין, און דאס איז א מחלה, אזוי ווי ס'איז דא פיל מיט מחלות, איז דא א מחלה פון דעפרעשאן, איך רעד נישט פון די מינע דעפרעשאן, איך רעד פון דעפרעשאן וואס קומט פאר א סיבה, ווייל יענע דעפרעשאן קומט פאר אן קיין סיבה, א מענטש קען האבן א גוטע לעבן און ער ווערט דעפרעסט, איך רעד פון דעפרעשאן וואס קומט ווייל א מענטש האט ווייטאגען, האט צרות, און די צרות שלעפט אים אראפ. וואס איז געשען איז, אז געהאט די צרות, און וואס די צרות טוט, ס'הייבט אן אריינדרייען די קאפ פון טראכטן פון די צרות, און ביז מ'מאכט א גאנצע עסק פון די צרה, און ביז די צרה נעמט אזוי איבער און ס'מאכט די מענטש דיפרעסט, און ס'נעמט אים אינגאנצן איבער. יעצט, איך האב געטון די זעלבע זאך, ווייל יעדער איינער טוט עס אזוי, ס'איז די נעיטשער פון די מענטש. יעצט אז דו זעסט איין וואס דא גייט פאר, קענסט איינזעהן נישט נאר טראכט נישט פון דיין פעין, הייב אן טראכטן איך וויל זיין העפי, איך וויל זיין פרייליך, איך וויל יעצט טרעפן א זאך וואס גייט מיך מאכן פרייליך. סאו צו געבן א משל, לאמיר זאגן דו האסט ליב צו סאושעלייזינג, האסט ליב שמועסן מיט מענטשן, גיי טרעף מיט איינעם וועם צו שמועסן. לאמיר זאגן דו טרעפסט נישט מיט וועם צו שמועסן, אקעי מוז נישט זיין יעצט אויפן מינוט, איך רעד טריי כאטשיג איינמאל צוויי מאל א וואך צו טרעפן איינער מיט דיר קען שמועסן, אז דו טרעפסט נישט ווי דו ביסט, איז א סימן אז דו דרייסט דיך אויף א פלאץ וואס איז נישט גוט פאר דיר, מיינט נישט אז די פלאץ טויג נישט, די פלאץ איז נישט פאר דיר, באשעפער האט געמאכט א קאלערפול וועלט, אלע מיני מענטשן, און נישט יעדער איינער באלאנגט איבעראל, יעדער איינער האט זיך זיין פלאץ, סאו אפערענטלי אז דו האסט נישט געטראפן דא דיינע מיני מענטשן, טייטש אז דאס איז נישט דיין פלאץ, סאו איז כדאי צו גיין זוכן ערגעץ אנדערש ווי דו קענסט יא טרעפן חברים צו קענען שמועסן מיט. א צווייטע משל, וואס הייסט טרעף זאכן וואס גייט דיך מאכן העפי? לאמיר זאגן ארט. מאלן. זייער אסאך מענטשן ענדזשויען ארט, למשל מאלן. און אסאך מענטשן ווייסן אז זיי ווילן נישט זיי ענדזשויען עס, ביקאוז זיי נעווער טרייד איט. סאו אז דו פילסט וועדער דעפרעסט אדער ביסט עמאושענעל דיסטרעס און דו ווילסט טרעפן עפעס זאל דיך מאכן העפי איז האו אבאוט טריי אויס ארט. דו קענסט רואיג גיין צו וואלמארט קויפן פאר זעקס דאלער א פעקל קאפי פעיפערס ווייס און סאליד ווייט און נאכדעם נאך כ'ווייס וויפיל נאך אפאר דאלער א גאנצע פעקל מעדזשיק מארקערס פון א האול באנטש אוו דיפרענט קאלערס, און די קענסט אנהייבן מאלן, און אויב די זוכסט איידיעס וויאזוי צו מאלן, ס'איז פונקט געשען אז כ'האב געקויפט לעצטנס, כ'האב אנגעהויבן קויפן קלינעקס טישוס, און כ'האב געזען זיי מאכן אזעלכע ארט אויף די באקס, עס איז זייער גרינגע ארט, איז נעם א באקס פון קלינעקס טישוס און קאפי נאך די ארט, דשאסט פאר סטארטערס, און ס'איז דשאסט א משל, אפשר עסט עס ענדשויען, און אויב דו עסט עס ענדשויען, וועסטו זיין ביזי טראכטן וועגן ארט, וועגן מיין מאלן, צו לאמיר זאגן מאלן אליין איז נישט גוט, איך מיין אויב דאס אינטערעסירט דיך נישט, מוזיק, נישט מוזיק קען אסאך מאל זיין, און מוזיק אליין קען זיין א ניגון, ניגונים, וואס ברענג איך ארויס פון דעם? אז א מענטש וויל זיין בשמחה, ער וויל זיין פרייליך, דארף ער זיך אנהייבן טרעפן זאכן וואס גייען אים מאכן פרייליך אפילו קלייניקייטן, די אלע זאכן וואס איך האב יעצט גערעכנט איז קלייניקייטן, און ס'איז דא א האול באנטש אוו אנדערע קלייניקייטן וואס קען מאכן א מענטש פרייליך, אדער ס'קען אים ברענגען די ביסל דזשאויס, און וואס געשעט איז דו נעמסט די ביסל דזשאוי און דו הייבסט אן טראכטן, אה איך האב דאס, אה איך האב יענץ, איך האב מיט איינעם וועם צו שמועסן, לאמיר זאגן איין מאל א וואך טרעף איך איינעם שבת אין בעסמעדרש און נאר דעמאלטס האט ער צייט און אונז שמועסן פאר א לאנגע צייט. סאו איך בין פרייליך ווייל כ'האב די איין מאל א וואך דעם מענטש. איך האב ארט, כ'האב מוזיק, כ'האב דאס, כ'האב יענץ, סאו יעדער איינער קען זיך טרעפן אנדערע זאכן, קלייניגקייטן, וואס מאכט אים פרייליך אדער עטליסט ס'ברענגט אים אביסל דזשוי, און פאוקעס אויף דעם אנשטאט צו פאוקעסן אויף די פעין וואס מען האט יעצט אויפן מינוט ווען דו פילסט ווי ביסט פארלוירן, איז הענג דיך אן צו די קלייניקייטן און פאוקעס אויף דעם און טראכט אה קוק איך האב די פאר גוטע זאכן. יעצט איך ווייס נישט צו דו ווייסט אז א מענטש האט א כח זיך צו קאנווינסן אפילו א ליגנט. טאמער א מענטש זאגט זיך איבער א זאך אסאך מאל גייט ער עס אנהייבן גלייבן אפילו עס איז א ליגנט. און ליידער היטלער'ס פראפעגענדע מיניסטער וואטעווער ער האט געהייסן דארט האט גענוצט די זאך צו אריינברענגען אנטיסעמיטישקייט אין דייטשלאנד. יעצט דו קענסט עס אבער דאס נוצן אויף א גוטע וועג.

איך בין די לאקיסטע מענטש אין לייף, איך בין די לאקיסטע מענטש אין לייף, ווענעווער דו האסט אפאר עקסטערע מינוט, ווענעווער דו האסט די צייט צו טראכטן פון דיין פעין, אנשטאט צו טראכטן פון דיין פעין, טעיק א דיעפ ברעף, בארואיג דיך, איך בין די לאקיסטע מענטש אין לייף, איך בין די לאקיסטע מענטש אין לייף, איך בין די גליקליכסטע מענטש וואס איז נאר דא, זאג דיר עס איבער און איבער און איבער, און עווענטשעלי גייסטו דאס אנהייבן גלייבן. יעצט, איך האב שוין געגעבן א דרשה ענדליך צו דעם מיט סאך א בעסערע וועג, סאך א בעסערע מהלך וואס האט פאר מיך געארבעט, און די דרשה הייסט וויאזוי קענסטו מאכן דיין מח טראכטן פאזיטיוו, וואס כדאי זאלסט עס הערן, פשוט ווייל ס'איז א בעסערע מהלך ווי סתם זיך האלטן איין איבער זאגן. באט וואס טייטש דאס? ווייל טאמער דו ווילסט זיין העפי גייסטו טרעפן וועגן וויאזוי זיך צו מאכן העפי. יעצט ארויסצוברענגען בעסער, ס'איז דא ליידער מעשות וואס כ'האב געהערט, און איך ווייס פערסענעל מעשות פון ענדליכע זאכן, אז ס'איז דא מענטשן וואס זענען אריין אין א דעפרעשאן, און זיי קומען נישט ארויס פונדערהיים. און זיצן א גאנצער טאג אנגעזעצט, סאו נאכאמאל איך רעד נישט פון קיין מענטשן וואס איז קעמיקעל אנבעלענסד, אויב ס'איז קעמיקעל אנבעלענסד האט דער מענטש א מחלה, איך רעד פון מענטשן וואס האבן פון ווייטאג אנגעקומען צו דעם מצב פון יאוש, און דער יאוש האט זיי געברענגט צו א סטעיט ווי ער קען נישט גיין ווייטער אין לעבן, סאו מיין נישט פאר קיין רגע אז איך דזשאדזש דא איינעם, חס ושלום, אל תדון חברך עד שתגיע למקומו, אזוי שטייט אין די משנה, און ס'מיינט שלעולם אל תגיע למקומו, מ'טאר נישט דזשאדזשן א צווייטן ביז ווילאנג זי וועט נישט אנקומען אין זיין פלאץ, און פארוואס? ווייל דו גייסט קיינמאל נישט אנקומען צו יענעמ'ס מצב, סאו דערפאר, דו קענסט נישט דזשאדזשן יענעם, סאו איך דזשאדזש נישט קיינעם. איך וויל נאר מסביר זיין וואס דא איז געשען. וויאזוי איז א מענטש אנגעקומען צו אזא מצב? דער מענטש האט געהאט ווייטאגן. און די ווייטאגען האבן אים איבערגענומען, און דער מענטש האט געלאזט זיין ווייטאג אים איבערנעמען, דורך דעם וואס ער האט געלאזט די מח טראכטן דערפון, ביז די ווייטאג איז געווארן זיין באלבאס, און וואס האט די ווייטאג געטון ווען עס איז געווארן באלבאס, האט עס אנגעהויבן באשאפן נייע ווייטאגען, ס'האלט זיך אין איין ריפראדוסן. און ס'איז געווארן מער און מער און מער און מער און מער ווייטאג, ביז ס'איז געקומען צו די פוינט ווי דער מענטש איז צוזאמגעפאלן, ער קען שוין נישט גיין ווייטער. אבער א מענטש וואס האט געהאט ווייטאגן אפילו זיין לעבן איז אים אנגעזעצט פון קאפ ביז פיס, עמאושענעל, פיזיקעל, פיינענשעל, עווריטינג ביי אים ער איז אינגאנצן אנגעזעצט באט ער האט אפגעמאכט איך בין באלבאס אויף מיך און נישט מיין פעין איז באלבאס אויף מיך, איז אזא מענטש האט זיך גובר געווען אויף זיין פעין האט ער געטראפן א וועג וויאזוי צו זיין העפי אפילו ווען אלעס איז אנגעזעצט און ביז ווילאנג דער מענטש האלט זיך אויף די וועג וועט ער קיינמאל נישט אנקומען צו קיין יאוש. סאו אלעס איז ביי אים אנגעזעצט, אבער ער טרעפט א וועג וויאזוי צו זיין פרייליך, ער טרעפט זאכן וואס זאלן מאכן אים העפי. און צו גיין ווייטער, עס צו מאכן נאך בעסער, ווען א מענטש איז האט א שווערע לעבן, איז נישט נאר טראכט נישט פון דיין פעין, און טרעף דיך זאכן צו מאכן העפי, יעדע מאל דיין מח טראכט פון דיין פעין הייב דיך אן פרעגן, מאכט מיך די מחשבות העפי? ניין. סאו אויב ס'מאכט מיך נישט העפי, איך וויל נישט טראכטן פון דעם, און איך וויל טראכטן פון זאכן וואס מאכן מיך יא העפי. אויב דו האסט די איבריגע צייט, פארשטייט זיך. קאוז ווענעווער דעט העפענס, אז די מחשבות קומען אריין אין דיין קאפ, און וואסערע סיבה זאל מען זיין, איך מיין וואסערע מצב זאל נאר זיין אז דו ביסט און וואס מאכט דיך אזוי טראכטן? איז האלט דיך אין איין פרעגן די קשיא, די מחשבות מאכט מיך העפי? ניין? אויב אזוי לאמיך נישט טראכטן פון דעם. סאו וואס טייטש דאס? מען דארף עס פייטן נאר מען דארף וויסן וויאזוי צו פייטן ווייל מען טאר נישט פייטן אויף וועג ניין איך גיי נישט טראכטן ווייל דעמאלטס קענסטו מאכן וועסטו חנם ממש אזוי שלאגן מיט דיר חס ושלום עס קען קאזן א נערוון בראך. דארף מען עס ארויסדרייען. אזוי שיין ער רעדט. איך קען טראכטן פון דעם, אבער פארוואס זאל איך טראכטן פון דעם? איך וויל יעצט טראכטן פון זאכן וואס מאכן מיך העפי, ווייל איך וויל זיין פרייליך, סאו איך וויל טראכטן פון זאכן וואס גייען מיך מאכן פרייליך. די מחשבות אפערענטלי מאכט מיר נישט טראכטן פון זאכן וואס מאכן מיר פרייליך, סאו אויב אזוי פארוואס זאל איך טראכטן פון דעם? אזוי צוביסלעך. די ערשטע פאר מאל העסטו עס טון וועט עס נישט גיין אזוי גרינג, סאו יו נאו טעיק איט איזי. אבער צוביסלעך צוביסלעך העסטו אן טראכטן און עווענטשיעל דיין מח אן אים אריינפארן אין בעסערע זאכן, איך זאג דיר פון מיין עקספיריענס, איך פלעג זיין זייער אריינגעטון אין נעגעטיוויטי וועגן זאכן וואס כ'האב געהאט אין מיין לעבן, און מיין ריאליטי, מיין מצב האט זיך גארנישט געטוישט, אבער איך בין געווארן מער און מער העפי און עז דעיס גאוס ביי ווער איך מער און מער העפי אפילו די מצב טויג נישט. פארוואס? ווייל איך האלט מיך אין איין פרעגן, איך וויל זיין העפי אדער אנגעזעצט? די מחשבות מאכט מיך נישט העפי, לאמיך טראכטן פון זאכן וואס מאכט מיך יא העפי. און די מער איך טראכט פון די אלע גוטע זאכן, וואטעווער מאכט מיך העפי, וועלכע מחשבות ס'מאכט מיך פרייליך דאס ווערט א חלק פון מיר, אוטאמעטיקלי פיל איך מער פאזעטיוו, און אזוי בין איך העפי, און וועגן דעם קען איך מאכן העפי אנדערע מענטשן אויך. סאו קומט מען צוריק צו די זעלבע זאך וואס כ'האב געזאגט פון אנהויב, דו ביסט באלבאס אויף דיין פעין, דו אונס דיין פעין אדער דיין פעין אונט דיך? דאס איז די קשיא וואס א מענטש דארף זיך פרעגן א גאנצע צייט, ווער אונט וועם? יעצט איז דא פיינענשעל פעין, פיינענשעל פעין איז אינגאנצן א אנדערע זאך, ווייל ס'דא מענטשן וואס זיי ליידן נישט פון עמאושענעל פעין, זיי האבן נישט קיין דעפרעשן, זיי זענען דזשאסט ארעם, און זיי זענען באגראבן אין חובות, און זיי ווייסן זיך נישט אהין צו טון. און היינט צוטאגס ליידער זייער סאך מענטשן ליידן פון פיינענשעל פעין. יעצט איך האף איין טאג צו געבן א דרשה בעזרת השם וועגן פיינענשעל, אבער מען קען נעמען די זעלבע פרינציפלס וואס כ'האב יעצט גערעדט פון און ס'קען ארויף גיין אויף אזא מענטש אויכעט, אפילו א מענטש איז א בעל חוב און ער האט נישט קיין אהנונג ווי ער גייט באצאלן זיינע חובות, האט נישט קיין אהנונג ווי ער גייט דעקן זיין חודש, זיי נישט ביזי טראכטן דערפון ווייל ס'גייט זיין וואס גייט זיין, און דזשאסט פארלאז דיך אויפן אייבערשטן, אבער אין די מין טיים זיי נישט ביזי טראכטן פון דעם, און זיי נישט ביזי עס לאזן דיך איבערנעמען, ווייל ס'גייט גארנישט העלפן, נישט נאר ס'גייט נישט העלפן, ס'גייט דיך ערגער מאכן, און דו זיי ביזי טראכטן פון די גוטע זאכן וואס דו האסט אין דיין לעבן, נאכדערצו אויב דו ביסט נישט עמאשענלי דיסטרעסט, און די ליידסט נישט פון קיין דעפרעשאן, דארפסטו אסאך גרינגער דאס קענען טון. מיענינג, די האסט טאקע די פיינענשעל פעין, אבער די האסט אנדערע גוטע זאכן אין לעבן, און די זאכן זאלסטו זיין ביזי טראכטן ווען די האסט צייט צו טראכטן, אנשטאט צו זיין ביזי טראכטן פון די פיינענשעל סטרעס וואס די האסט. איז מילא העסטו קענען כאטשיג קאופן מיט די פראבלעם, און דער באשעפער וועט שוין העלפן עס דיך ארויסזען פון די פראבלעם. יעצט איך מאך א סך הכל, מיין נישט אז איך דזשאדזש דא איינעם, חס ושלום, און מיין נישט אז איך מיין דא אז מענטשן זאלן דזשאדזשן אנדערע. איך ווייס די עמאושענעל פעין קען אזוי משוגע מאכן א מענטש, און ס'איז זייער שווער ארויסצוקריכן פון דעם, נאך דערצו ווען א מענטש האט א שווערע לעבן. נאר וואס דען? א מענטש דארף ארבעטן אויף זיך און מען דארף איינזעהן אז איך קען מיך ארויסזעהן און מען דארף גלייבן אז דו דעזערווסט צו זיין העפי, ס'קומט זיך דיר צו זיין פרייליך, מען דארף עס גלייבן, נאר ליידער אסאך מענטשען גלייבן עס נישט, און א גוטע וועג צו דיעלן מיט דעם איז פרעג דיך די קשיא, בין איך באבוס אויף מיין ווייטאג? אדער איז מיין ווייטאג באבוס אויף מיך? דו איי אוון מיי פעין? או דאז מיי פעין אוון מי? האטס א גוטן טאג.